Moien, ech sinn d'Sabrina Kaufmann an ech sinn eng fräischaffend Illustratorin a Mangaka. Vu klengem un hunn ech ëmmer gäre gemoolt. Anscheinend hunn ech schonn an der Spillschoul relativ vill gemoolt an d'Erwuessener hate mer ëmmer gesot, dass ech dat anscheinend och gutt maachen. An ech hunn och ëmmer ganz gäre Geschichte geschriwwen A wou ech kleng war, do war et esou, datt ech ëmmer meng eege Geschichte geschriwwen hunn an duerno hunn ech déi illustréiert. Ma duerno ass d'Halt eben esou komm, datt ech Manga entdeckt hunn an ech hunn dat esou mega fonnt, datt ech halt eben och duerno decidéiert hu meng eege Mangas ze maachen. An 't war wierklech am Fong de Fait, datt ech konnt selwer meng Geschichten a meng Illustratiounen zesummen kombinéieren duerch déi Manga halt eben. Jo, ech mengen déi éischt Manga wou ech kenne geléiert hu war esou wou ech ongeféier 10 Joer al war mat Naruto op rtl zwee an et ass halt eben esou wou alles ugefaangen huet a säit do hunn ech wierklech net méi opgehalen. Mee bon fir u sech Mangaka hei a Lëtzebuerg ze ginn ass et awer relativ komplizéiert well Manga jo am Fong aus Japan kommen. An et gëtt hei halt eebe keng Schoulen oder näischt, wat eis léiere ka wéi ee spezifesch Manga mécht. Dofir hunn ech mir am Fong selwer bäibruet, wéi ee moolt. A bon, et war wierklech eppes, wat ech ëmmer immens gäre gemaach hunn. A meeschtens hunn ech halt eebe net gemierkt, dass ech amgaang war ze léieren, ze studéieren, well dat halt eebe Saache waren, déi mech richteg passionéiert hunn. a wou ech am Fong immens gäre gemaach hunn an ech war dann och ëmmer immens motivéiert fir esou vill ze mole wéi méiglech. A ech mengen dat doten ass och eppes Richteges, wann där wëllt zum Beispill mat der Konscht eppes maachen, dann einfach nëmme fir opzelevelen a fir wierklech duerno richteg gutt ze molen, do ass d'Saach einfach Übung, Übung macht den Meister. An et ass wierklech dat, wat mer duerno gehollef huet, well ech am Fong vu klengem un ëmmer immens, immens vill gemoolt hu fir am Fong no an no mat der Zäit ëmmer besser ze ginn. Ma natierlech duerno kënnt ee Moment, wou een net méi kann, soe mer, ganz fräi molen, well et wäerten dann och duerno déi méi technesch Saache kommen. Am Ufank, wou ech méi jonk war, do hunn ech wierklech ëmmer just dat gemoolt, wat ech wollt An ab engem Zäitpunkt do hunn ech gemierkt, dass ech awer Limitten hat an dass ech zum Beispill misst Anatomie, Muskele vum Kierper, Perspektiv fir Gebaier an alles sou léieren. An dat doten, dat waren dann halt eben déi Saachen, déi e bëssi manner flott waren, mee déi awer ëmmer wichteg si fir wierklech, jo, fir wierklech halt eben gutt Biller duerno ze maachen. A fir dann natierlech baussen eppes ze molen. Wéi gesot, fir Manga, Comics hei ze maachen ass et relativ méi komplizéiert punkto Studium. An ech hunn effektiv och da kee Studium spezifesch domadder gemaach. Ech war allerdéngs am Jonge Lycée zu Esch op der E-Sektioun, dat heescht Konschtsektioun. An do hat ech dann halt ebe während dräi Joer laang méi spezifesch Konschtcoursen, mee et war. Jo, et war méi zum Beispill Grafikdesign, wéi mécht een Logoen, wéi mécht een Affichen. Mir haten och halt eebe Konschtgeschicht, 3D Saachen a sou an bon, et war scho, et war awer scho relativ interessant an et sinn och tatsächlech verschidde Saachen wou mer spéiderhi gehollef hunn, sou wéi zum Beispill Grafikdesign, dat war wierklech eppes wou mer geléiert hu wierklech wéi schafft een halt eeben u spezifesche Projet wou ee kann duerno fir Clientë erëm benotzen an dat war wierklech eppes ganz Flottes, wat mer duerno och an nach ëmmer elo wierklech hëlleft. Wéi gesäit et da mat menger Aarbecht aus? Wat fir eng Projete maachen ech? Naja, et ass relativ breet gefächert u sech, well mat Manga a Comics eleng kann een hei leider relativ schlecht liewen. Just fir Iech eng Idee ze ginn, am Fong, wann ech ee Comic maachen, also wann ech ee Manga maachen, de leschte Manga, wou ech hat zum Beispill, deen hat 200 Säiten an ech hu gutt iwwert, jo, ee Joer, anenhalleft Joer dorunner geschafft. An d'Saach ass, vue dass mir halt eben hei keng spezifesch Entreprisen hunn, wéi ech a mengem Video virdrunner erkläert hat, ass et relativ schwéier halt ebe fir tatsächlech dofir bezuelt ze ginn, An u sech, déi annerhallef Joer mat den 200 Säite wou ech gemoolt hunn, dat war wierklech alles op menger Fräizäit, soe mer mol esou. An ech war mir bewosst, datt während där ganzer Zäit do kéint ech net bezuelt ginn. An ech géing réischt bezuelt gi wann d'Buch emol eraus ass a wann ech do halt ebe Bicher halt ze verkafen hat. Dofir ass et relativ komplizéiert, wéi gesot, just mat Manga hei ze liewen. An ech kombinéieren dat mat anere Saachen, zum Beispill ech ginn immens vill Manga-Zeechecoursen, wou ech halt eben och jonke Leit erkläre wéi funktionéiert Manga, wéi kann ee Manga molen. Mëttlerweil maan ech dann och lo fir déi méi grouss spezifesche Coaching, wou ech am Fong wierklech de Leit Hëllefen, déi selwer selbststänneg wëlle ginn oder déi halt eebe wëllen hir Konscht monetiséieren a Suen domadde verdéngen. Eng Sous-Kategorie, soe mer emol esou, vu menge Coursen a vu mengem Coaching ass och da elo ee rezente Projet, wou mäi Youtube Channel ass, einfach Sabrina Kaufmann op Youtube. Dat ass wierklech dofir gemaach, fir déi Leit, déi sech wéilte professionaliséieren, déi wéilte Sue mat hirer Konscht gewannen a selwer Manga maachen, déi kréien da lauter Tipps an ech erklären dann halt eben meng Erfahrung, wéi een ufänke kann, wat wichteg ass, wann ee selwer wëll Kënschtler ginn. An dat doten, dat si da lauter Tipps, wou ech ëmmer selwer filmen an da maachen ech de Video Editing an, jo, ech maachen dat dann och als Podcast-Versioun op Franséisch an op Englesch an dat doten, dat kënnt dann duerno all Woch op mengem Youtube Channel drop. Duerno maan ech och Commanden, an dat doten dat ass och ee ganz wichtegen Aspect, dass u sech ee Client dee kënnt bei mech an dee seet mer ok ech wëll lo eng Commande vun engem spezifesche Projet an dat ka relativ breet gefächert sinn erëm, et kann da zum Beispill sinn déi mer soen hei ech wëll lo ee Maskottche fir meng Entreprise oder et ass zum Beispill ee Schrëftsteller, dee wëll elo Biller fir seng Bicher oder et ass eng Entreprise, déi wëll gären ee Flyer an eng Affiche fir Werbung fir hir eegen Entreprise ze maachen. An et ass relativ breet gefächert, wéi gesot, an et ass dann u mär, fir dat dann ze illustréieren, fir datt de Client dat huet an dann zefridden domatten ass. an dat dann och natierlech kann ënnert d'Leit weisen. Eppes wat och immens flott u menger Aarbecht ass, dat si Conventions a Festivallen, wou leider elo am Moment net aktuell sinn, mee mir hoffen alleguerten, dass si gläich erëm ufänken an dass ee sech, Dir hutt eng grouss Foire, wou lauter Kënschtler, Handwierker a Butteker zesummen ausstellen an da kann een halt eebe seng Saachen do verkafen. An oft ginn et halt eben Manga Conventions, sou wéi d'Luxcon, déi all Joers hei zu Lëtzebuerg ass. An do komme wierklech da Leit, déi sech och verkleeden, déi selwer hir Kostümer maachen no spezifesche Videospiller oder Manga oder Anime Charakteren. An et ass dann och ëmmer wierklech eng immens flott Ambiance, well een halt ebe wierklech ëmmer ënnert Leit ass, déi déi selwecht Interessen hunn. An jo, et ass wierklech eppes Spezielles halt. Jo, dat heescht, wéi Dir gesitt, ass d'Aarbecht wierklech relativ breet gefächert. An u sech, ech kéint nach aner Saache warscheinlech bäimaachen. Et gi warscheinlech och aner Kënschtler, déi maachen natierlech ganz aner Saachen. Dat hänkt am Fong wierklech vun eisen Interessen of. Dat, wat immens cool ass, dat ass, datt mir halt Indépendantë sinn a mir hu kee Patron. Mär sinn eisen eegene Patron an dofir kënne mir wierklech decidéieren, hei, haut maan ech dat oder generell wëll ech just dat doten an dat doten an dat dote maan an déi aner Saachen, déi loossen ech dann ewech. Dofir, also ech fannen dës immens flott, well et ass wierklech eng Aarbecht, wou s de der sur mesure maache kanns a wou s de dann halt ebe wierklech, jo, einfach dat méchs, wat der Spaass mécht a wat s de grad Loscht hues. An zu gudder Lescht, Krut ech gefrot, Wat géings du enger Persoun roden, déi zu Lëtzebuerg een oder eng Mangaka wëll ginn? Majo, wéi gesot, d'Aarbecht ass net ëmmer einfach, well een halt eben hei relativ schwiereg just ka mat Manga molen. Mee als alleréischt géing ech der mol roden, wann s du wierklech wëlls Mangaka ginn, Dann gleef einfach mol drunner a probéier. Probéier, well et weess ee wierklech ni wat ka geschéien. A wann s de net probéiers, da kann et sinn, datt s de laanscht enger mega interessanter Opportunitéit gees an jo, a wéi gesot, da verpasst de dat an da wäers de dat däi Liewe laang bereien. Dofir, wann s de wierklech wëlls Mangaka ginn oder generell mat Illustratioun eppes maachen, Dann trau dech einfach a probéier eppes ze maachen scho mol. Mat geet natierlech schonn iwwert den iwwert den techneschen Deel, dass de awer ëmmer probéiers deng Konscht opzebauen an dass de halt eben ëmmer weider mools fir dech halt eben ze besseren. An bon en normalen Zäiten do géing ech der roden dat einfachst dat ass wierklech Géi op Conventions, wou s de halt ebe kanns wierklech ee Public untreffen a kucken, jo, déi Leit, déi ech net kennen, déi sinn tatsächlech interesséiert u menge Saachen, déi hu wierklech Loscht am Fong dat ze kafen. An dat doten, dat gëtt da schonn ee gudde Feedback ganz am Ufank halt ebe, fir wierklech ze kucken, jo, funktionéiert et, kéint ech dovunner liewen, si Leit tatsächlech interesséiert. Natierlech, dat wat och funktionéiert, dat ass Online-Werbung, well ech mengen, et sinn der immens vill, déi, jo, et sinn immens vill Jonker, déi manque à lire sinn, déi op Instagram, Facebook, wat och ëmmer, dorobber sinn. A wann s du halt eben do och ufänks, deng Saache mol ze weisen, da kanns de och externe Feedback vu Leit kréien a mol kucke si se interesséiert, halt ebe wéi gesot. Generell déi meescht, déi ginn iwwert Eigenverlag. Dat ass halt eben, du tipps a Google Eigenverlag an, an da kanns de selwer am Fong deng eege Bicher printen an et ass halt eben duerno erun där natierlech fir déi ze verkafen. Et ginn halt eben och duerno verschidde Siter, déi der erlaben deng Wierker op hirem Site selwer dorobber ze verkafen an da kriss de e Pourcentage dodrobber. Dat ass eng Idee a bon, wéi gesot, déi meeschte Leit, déi Printen d'Saache selwer mat enger Firma an da gi se halt eben op Festivaler oder si verkafen d'Saachen iwwert hirem Online-Buttek, iwwert Instagram, etc. Wann s du wierklech lo wéils ee méi professionelle Wee goen, da gëtt et och verschidden Editiounshaiser, also Editeuren, hei an Europa, zum Beispill e Kiyun. A Frankräich déi maan zum Beispill all Joers ee Concours wou ee kann halt eben ee Manga erariichten an da gëtt duerno eng Selektioun gemaach fir wierklech dass een erausgepickt gëtt dee wierklech ee Contrat mat deem Editeur kritt an dee gëtt dann natierlech duerch ganz Frankräich an deem ganze francophonen Deel verdeelt als richtegen offizielle Manga halt. Du kanns och halt eben ëmmer kucken ob. Aner Editeuren, ech mengen an Däitschland Tokyopop oder Carlsen, do kanns de och kucken, ob si, jo, ob si Mangaen unhuelen. An da kanns de hinnen en Dossier riwwerschécken a vläicht wäre se jo interesséiert, fir awer ee Buch doraus ze maachen. Mee jo, also wéi gesot, et gi verschidde Weeër. Déi meeschte fänken un einfach mam Selbstverlag. Dann bauen se sech eng Audienz op, sief et online oder op Festivalen, etc. An duerno lues a lues wäert d'Hall deemn ufänke mat rullen. An ech erlabe mer just nach eng Kéier eng kleng Werbung, mee wéi gesot, ech hu mäi Youtube Channel, wou s de wierklech lauter Tipps kriss, wéi s de kanns starten, wéi s de kanns vun denger Konscht liewen, wéi s de kanns Clientë kréien a sou. An dofir, ech roden der einfach, wann s du wierklech wëlls seriö mat denger Konscht ginn, dann einfach op Youtube Sabrina Kauffmann antippen an da fënns de. All Woch lauter Tipps wéi's de kanns starten. Majo, mee wéi gesoot, also Mangaka sinn, fräischaffend Kënschtler sinn, et ass wierklech eppes immens Flottes, wat der vill Fräiheeter wäert ginn. Natierlech wäert vill Aarbecht do hannendrunner stiechen, mee ech mengen déi meescht vun eis, déi gären zeechnen, déi maachen dat och, well se dat immens gären hunn. An wanns du dat wëlls probéieren, dann wierklech probéier. An ech wënschen der och vill Gléck dann dobäi.